Eh. Jek it-tela, it-tela. Specialment jek it-taffetwa nis onesti.
Jena iktar li esperienzajt il-laqizmu fil-industrija tal-film, meta kien hemm ċelebrazzjoni.
Ħala bro. Ħala. Jekk tridni nitkellem fuq għalest li nitfall eh, eh, ta' bomba fuqha. Faqqa.
All right.
In-nies ġew avżati. Ara ġej. Hemmhekk fejn vera dar kollox għalija u għall-industrija. Jien kont il-Kanada u approachjawni Meja u MPA. Yeah. Bħal mamlu d-darba daj, by the way. I did not go to Meja, Meja came to me to uh, confront the Prime Minister. and I did it gladly and I will do it again. Għax għandi ċertu firepower, mux li huma mandomx, ma li jien lest li nuża. U approach jawni. Niftakar, eh, eh, Abigail u Simon Sansone. Abigail l-ewwel kienet eh, li laqatni, għalt li jidħol fil-meetings u hekk għattila jinġej, Madonna, maħkom. U bdejt tħalt fi żewġ meetings u mat Simon Sansona għalli ehm, għanamlu li kampanja naħseb tkun eh, included tajjeb inti, konna xi sitt minn nies fil-bidu, naħseb taf minn huma dawk id-żmien, mhux se nsemmi iktar mm. smijiet. Ehm, U jiena kont jisni neutrali u ġabuni għax kienu jafu li invokal kont bniedem honest, trusted, niprofa nkun honest kemm jista' jkun. U kont stajt nġib nies magħna biex jgħinuna waqt il-kampanja. Mela. MPA meta kienu bdew, kienu bdew ħamsa production managers kapaċi ħafna u għadhom sallum. Imma kollha s-CV tagħhom kibret Fi żmien in-Nazzjonisti. Mhux qed ngħid għax hekk, ma kombinazzjoni għalhekk. Issa, wara li tela l-Labor, u kien hemm Johan Greg, ix-xogħol, kombinazzjoni, dew jaħduhom il-ħbib tiegħu. Min ixen kritika l-ħbib tiegħu għax mhux kollha, imma hemm minnhom li huma nies sewwa, employers tajbin, wieħed minnhom nista' nsemmih l-ex Film Commissioner Ellen Gilbert Greg, U Henry li wkoll kien kitib li jitra biex nieħu l-fondi biex imur il-Kanada l darba. Probabbli kitibha dik biex jeħles minni u nitlaq mill-iżola. Imma ġejt lura.
Għandek mod vera stram biex tagħmel l-endorsement, sent. Eh, Le, nista' ngħid li all right, Bernard Engelbert. Eh, imma mbagħad xi ħames wara anki ċempilli biex naħdem miegħu volja ġejt blacklisted minn kull lista. Eh, imma mbagħad sirt nafax no one else was available. Aklu, thank you Verna, prezza xtaqt nagħmlu ma kont il-Kanada, it's not Dwar tmita minn da qatlu, qabbad il daw in-nies, qabbadhom. So, napprezzah ħafna. Imma, kombinazzjoni bdew jieħdu x-xogħol huma. Issa, għalfejn ngħidlek. Um, these five people yeah. on, on, MP, on the MPAA board, they could not easily go to people and tell them, uh, endorse us in this campaign. Għalfejn, għax ma kienux jett jihdu l-maġġoranza ta' xogħol huma. Allura these smaller people, the PAs, I endorse jaw dawn in-nies. Mhm. Mela dawk l-employers li jissat jieħdu ħafna xogħol jgħidu eh you're backing them up mhux se ntik xogħol. Għax imbagħad il-battalja issir kif fil-fatt saret partiġġana għax tkellmu daw mela nazzjonalist kontra Labour. U hekk saret. Aħna provajna nimminimizzaw li dawn in-nies jibqgħu jieħdu backseat. Sewa. Mela, ġibt 10 partiċipanti, bejħdu ieħor kien hemm xi 30. Jien ġibt 8, 10 minnhom kienu minn film, forsi ġibt 8, u l-20 l-oħra ġabithom Abigail mit-television. Għax kienet taf ħafna nies. So, jiena s-selling point tiegħi ta' daw in-nies kienet we are going to speak up, not just to lobby for more funds and respect, but to also expose bi injustices, mingħajr kuntratti, mingħajr ħlas, jew ħlas tard, dawn li qed jiġu exposed issa. Mm. All right? Għallu li mela, le nagħmluha because we need a full package billi jkun hemm iktar flus, ma jfissirx l-industrija tkun tajba, jekk ħajkun hemm iktar flus minna regoli, ħajkun hemm iktar abbuż. And that is our next fight. Yeah. It is definitely my next fight. Um, Mela, għallu li joraj, namlu hekk. So kif ħan namlu hekk? L-iktar film nominat waqt il-Mediterranean Film Festival kien Storbju, aka Blood on the Crown. Jien din fih. U vera storja. Għax meta ġejt lura Malta biex naħdem fuq Terence Malik, kelli xi free time. Eh. U għallu li trid taħdem fuq daġi Matej, u ħdim tuqu. U ma rridx nidħol minn xi xaddejt minn dak il-film. I mean, I mean, waħda ħaġa. Jekk l-esperjenza ħażina daqs il-film. Ħaġa waħda li nista' ngħid li dħalt biex nieħossib l-extras. I had help from other people with experience to help me. Dħalt indunajt li ġimgħatej into the shoot tiġa kienu impjegaw xi 500 extra. Fuq mhm. il-kuntratt li tagħhom ma kienx hemm l-address. Għatlhom daw kif ħadd tibatulhom iċ-ċek ma nkomx address għal ups. Ġifiri daw ħiftu li li ħajdew ġu li wara l-flus. Il-bniedem li qabdu kien xi bniedem fl-statistics biex jħossib l-extras għax kien ħabib. Għattilom, tridu tqabdu l-ċaħat li jaħdem fil-films biex jħossib l-extras. Anyway, għamil balbuljata u tħaltijena. U mbagħad ma kienx hemm biżżejjed extras, l-extras li kienu bbukkjaw ma ridux jaħdmu iktar x'ma ċemplulhomx u tlaqt. Imma sitt xhur jien in-nies bdew jibagħtuli fejnhom il-flus, in-nies ma jafux, in-nies fuq Matthew Maġġa ħajweħlu. Mhux hekk hu. Anyway, dak ġast biex x'għaddejt minnu jiena. Għalfejn għalfejn is-sitwazzjoni hija mnejka. Mela, konna nitkellmu fuq ċelebrazzjoni. Ċelebrazzjoni, ħankompli fuq ċelebrazzjoni. Tlaqna. Għalissa. Mela, So, jina għed ħajinkixfu l-affarijiet li ġara fuq Storbu, immaġina xi storja kienet tkun. Mux waqt il-festival, wara li tuħ dawk l-awards kollha nikxfu x'ġara. Ċelebrazzjoni, t-tim għalu li għarret namlu hekk. So, jina I collected a lot of documents, very sensitive documents for my friends, ħafna minnhom ma kienux komdi li batu li ma kienu jafdawni, dak iż-żmien, illum le, x'ma ġara xejn. Nejlu aħna mhux għawdu naqsmu daw l-affarijiet kollha ma metju ma jsir xejn, hmm. qed nirriskjaw. Għalhekk weġġajt ħafna wara li ġara li ħanejdlek. Għadhom għandek daw id-documents? Għadhom fl-emails.
U għadhom għand il-persuna li battom, li suppost waslu ximkien ieħor, ma ma waslux. Um, so that was my selling point. Kien wieħed mill-każ li rridu nikxfu apparti l-korruzzjoni li kien hemm involut. Um, so, kien hemm interview promised ma' Times of Malta, isma' u kienet parti mill-programm, kien hemm interview biex inti tkun il-persuna li titkellem x'ġara ma ġarax. Um, u bad, di campaign evolved. U bdew juru l-uċu, għax jina t-tilum isma tamlu statements bis, palma jamlu l-lum, meja ħarġet statement, bla bla bla bla bla bla. MPA, meta toħroġ statement, għax dan l-axħar għadu, ħarġet statement, bla bla bla. But nobody knows who you are. People need to see faces. Hmm. People need to see faces who they can recognize. Bħal atturi għamlu kampanja. Iġbet naqal Mike naqal viċin tijak. So, għamlu ekk kumbat. Imma li min kienu l-ewel uċuħ li ħarġu? Iż-żar. U ħafna minnhom kienu n-nies li eh, buttajt jiena. Tom xiex veret titfaw dak il-PA u l-makeup artist. Meta l-miljonarju li ju board member, eżempju, jiet id-dar jew qiegħda d-dar ma tagħmel xejn għax qalet busy jew għax he or she is too snobby biex tiħossib tiħu
parti. Għax jiena jekk ma jkun hemm siċur minn arfin, it's okay. Noqgħod nikol mill-friġġ tal-mami u d-dedi, pal ma jagħmlu ħafna minnhom. Mm, Mhux mm, hekk? Mm, Allura jiena ma tarax noħroġ nirħodja nifsi nagħmel kampanja. Tom, le, le, xi ġifieri turi l-dawk, għallu li għandek raġun. All right? Għallu li mela, all right, ma bdew joħorġu Abigail, ma kontx eh, nipunta subajja li Abigail, ma Abigail kienet eh, face prominent, għallu mela, le, l-ewel witch noħorġu mela kien Abigail u Simon u bdew joħorġu Tony Attart u hekk. Sewa, Abigail, eh, the big bulk of the work hi għamlitu l-editing u hekk. Umbat ma kienx bizzejiet, għalfej ma kienx bizzejiet, għattulom issa l-istorja ta' storbju x'sar minna, kif ħadd ma ċempilli biex isaqsini x'ġara, avolja b'għadd dawk id-dokumenti kollha. So aħna kellna bridge ta' persuna bejn il-campaign u l-media. Right. Times of Malta.
U f'daqqa waħda qalu li they're not going to take that angle. Għattu l għur set tajdu li wara li di campaign evolved ħriġna n-nies, you know, wasalna viċin għall-iskop. Issa qed tgħiduli, għadtilhom ara, jew ħa tqabbdu lin-nies vera prominenti biex jidhru or I'm going to pull out the participants I brought up. Qaluli le, ma tistax tagħmel hekk, għedtilhom iva nista' nagħmel hekk. Ehm, fl-aħħar mill-aħħar mbagħad tlaqt jiena għalejthom ikomplu and it broke down għax ma kellhom xi jgħidu. Issa. Għalfej it broke down. Eventually, um, Johan Grek, he promised an increase in funds U l-fans qatt ma telgħu. Allura huma x'qalu? If he promised this, let's stay close to this and uh, um, ma nikxfuħx, hmm. ma nikxfuħx ġara fuq storbju. Um, so we huddle up close to him. Specifically, xġara fuq storbju, ġviri, in-nies tħallsu eventualment? Eventualment, sitt xhur sena wara mill-ismajt jiena, sewa, dik mhijiex ħaġa normali le. Mhux ovvja. Eh, so, you know, the funding they were getting in bulks. Emma Harvey Keitel McDowell ma nsibx istennew dak iż-żmien kollu. Film ma tamnux hekk, le. Ma tamnux hekk. Eh, u kienem kienem problem il-fondi, ma nafx, ma rridx inkun naf, kienem ħafna taħwit.
Il-kritika eh, tijak ta' Storbju, primarjament hija illi kienem nis li ma kienu xed jafu xed jamlu fuq l-HR. Le, fuq kważi ħafna iktar dipartimenti, il-producers ma kienux jafu xejn jagħmlu, ma kienux jimportom li qed isiru dawn l-affarijiet. Production manager kien vera green, kien raġel sewwa, ma kien vera green. Imma ma stawx qabdu production manager ta' esperjenza Għax il-production manager ta' esperienza. Kien jikolom.
Kien jikolom, kien, eżat, kienu kolla kontret dal-proġett, għax daqqa wahda l-Arts Council deċidew li eh, they produce a film. Fett u kumpanija, and that make them that makes them directly responsible because if, if you're going to uh, uh, open a company, you are the employer. Well, so if, if you have to give me a list of the bad things that happened on Storby, what is it? Fottaw in-nies tħallsu tard, nies mhumiex esperjenzati eh, ġo er, er, roles ta' ta' responsabilità li kollok in-nies taħtek, mhux biżejjed flus biex tagħmel proġett, nies barranin igergru, mistennin li jibnu set li jiswa 2000 meta tajtom 200 euro, right? il-film ħajsir xorta. Il-film anka jek tinqatel eh, il-kameraman pal marina fuq rast ħajsir xorta.
Mela, tlaqna?